هەموو کارێکی مەزن لە بیرۆکەیەکی سادەوە دەستی پێکردووە بیرۆکەیە کە ڕۆژانێک خەون بووە بەڵام باوەڕ و بەردەوامی کردوێتی بە شارڕێگەیەک بۆ پەروەەردە و فێربوون لە ساڵی 2013 لە شاری هەولێر خەولێک سەری هەڵدا بۆ دامەزراندنی باشترین و ناوەزەترین ناوەندی پەروەردە و فێربوون شوێنێک کە خزمەتی مرۆڤ زانست و نیشتمان بکات ئەمڕۆ گەشە گەورەترین کۆمەلگەی پەروەردەیە لەسەر ئاستی هەرمی کوردستان کە لە شەش دامەزراوەی سەرەکی پێکاتون هەرێک لەم ناوەندا فێرکاریانە لەلایەن بردی دامەزراوەی گەشە بەڕێوە دەبرێن بە سەرپەرشتی ئەندازیار شاخەوان تەڵعات باوکاری لەگەڵ کۆمەڵێک بەڕێوبەری بازبوون و لێهاتوو لە بواری پەروەردە و فێرکردن بە ئامانجی دروستکردنی نەوەیەک کە هۆشیار و بەرپرسیار و زانست خواز بێت. لێرەوە پاڵپشت بەم ئامانجە باسی ناوەندە فێرکارییەکانی دامەزراوەی گەشەتان بۆ دەکەین لە سەرەتاشدا لە گەشتی پڕ سەروەری کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشەوە دەست پێ دەکەین. یەکێک لە شانازییەکانی دامەزراوەکەمان بریتییە لە دوو کۆمەڵگەی پەروەردەیی، کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشە لە هەولێر، کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشە لە سلێمانی، کۆمەڵگەی پەروەردەی گەشە لە سەر ڕووبەرێکی فراوان لە ناو باڵەخانەیەکی مۆدێرندا دروست کراوە کە دوو مۆدێلی بێ هاوتای تەلارسازی و زانستین و تاکە باڵەخانەن کە لەسەر ستانداردی ئەندازیاری پەروەردەیی دروست کراون. تەلارە مۆدێرنەکانمان بە تاقیگەی زانستی و هۆڵی مۆدێرن و بەشە ناوەزەکانی هونەر و میوزیک و پەرتووکخانە دەوڵەمەندەکەی جیا دەکرێنەوە. خوێندنی کچان و کوڕان لە پۆلی حەوتەمەوە تا پۆلی دوازدە بە تەواوی جیاکراوەتەوە و لە هەریەکەیاندا ژینگەیەکی ئارام و هاوچەرخ بۆ فێربوون دابین کراوە. وەکو ڕوونە کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشە باشترین سیستەمی پەروەردەیی و فێرکاری پەیڕەو دەکات. کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشە بە دوو زمان، بە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیزی، سەرجەم قۆناغەکانی KG تا پۆلی دوازدە قوتابیانی تێدا وەردەگیرێت. کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشە ساڵانە پەیڕەوی. پلانێکی تۆکمە و زانستی دەکات کە ئەو پلانە تێیدا هەموو ساڵێ ئەپدەیتی تێدا دەکرێتەوە یاخود دەتوانن ڕوونتر بڵێن خاڵە لاوازەکانی چاک دەکرێتەوە و خاڵە بەهێزەکانیشی بەهێزتر دەکرێت لە کۆمەڵگەی پەروەردەیی گەشە کچان و کوڕان لێک جیا کراونەتەوە بەڵام لە تامە قۆناغ لە قۆناغی پۆلی حەوت تاوەکو پۆلی دوازدەی زانستی جیاکردنەوەکەش بە شێوازێکە کە کچان و کوڕانمان لێک جیا کردوێتەوە لە کافتریا و پۆل و گۆڕەپان و واتەوەکەوە وایە لە دوو بینای سەربەخۆ دەوامی خۆیان تێدا بکەن لە کۆمەڵگەکەمان خزمەتگوزارێکی تر کە بۆ قوتابیان فەرەهام کراوە بەشی پەروەردەیە کە تێدا کەسانی پسپۆڕ بە ئەزموون بەڕێوەی دەبەن بە ئامانجی گەیان دێنێ پەیامی دروست بە خوێندکارەکانمان بۆی ئەو متمانەیە بپارێزین کە بە خێزان و قوتابیانمان لاوە بەردەوام لە هەوڵی دابینکردنی ژینگەیەکی ئارام و پەروەردەیین بۆ خوێندکارەکانمان بە ئامانجیەوەی دەرفەت بڕەخسێنین بۆ قوتابیان کە تێدا فێربن و گەشە بکەن ژمارەی قوتابیانمان لە پۆلەکانی خوێندندا لە پێی ستانداردە ئێمە باوەڕمان وایە پەروەردە تەنها گواستنەوەی زانیاری نییە، بەڵکو دروستکردنی کەسایەتییە، لێرە قوتابی خۆی ڕابەرە و چەقی پرۆسەی فێربوونە، مامۆستایان چاودێر و هاوڕێی ئەم گەشتە پیرۆزەن. یەکێکی تر لە ناوەندە فێرکارییەکانی دامەزراوەی گەشە، قوتابخانەی نێودەوڵەتی گەشەیە لە شاری هەولێر. لە جیهانێکدا کە سنوورەکان هەموو ڕۆژێک بچووکتر دەبنەوە زمان بووە کلیلی داهاتوو بۆیە لە ساڵی 2010دا دامەزراوەی گەشە بڕیاریدا کە بچێتە کێبڕکێی قوتابخانە نێودەوڵەتەکان بە کردنەوەی قوتابخانێکی نێودەوڵەتی لە شاری هەولێر لێرە پەروەردە و فێربوون بە زمانی ئینگلیزیە و سیستمی خوێندنی بەناوبانگی بەریتانی پرسن پەیڕەو دەکرێت بە پێشکەشکردنی باشترین کوالێتی فێربوون لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. قوتابخانەی نێودەوڵەتی گەشە بڕوای وایە کە پەروەردە داگیرساندنی گڕێکە و ڕووناکییە لە دڵ و بیری قوتابیدا و ئامادەکردنی تاکە بۆ ژیانێکی بەرهەمدار نەک تەنیا ئامادەکردنی بۆ تاقیکردنەوەکان. At Gesha International School, we believe that excellence and student well-being belong together.

گەشە هەر بە ناوەندە فێرکارییەکانی لە وەزارەتی پەروەردە نەوەستا، بەڵکو تێڕوانینی بۆ داهاتوو و پێویستیی ناوچەکە وای کرد کە بیر لە دامەزراندنی ناوەندێکی تر بکاتەوە سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی. بەرهەمی ئەو هەوڵە لەدایکبوونی پەیمانگای پزیشکی گەشە بوو کە یەکەم پەیمانگای پزیشکی بووە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. پەیمانگای تەکنیکی گەشە لە ساڵی دوو هەزار و شازدە دوو هەزار و حەڤدە دامەزراوە لە سەرەتادا پەیمانگاکەمان تەنها دوو بەشی هەبوو بەشی یاریدەدەری دەرمانسازی و دروستکردنی دان بوو بەشی پەرستاری بەشی دروستکردنی دان و بەشی یاریدەدەری دەرمانسازی بەردەوامە ئەمە لە بۆ ئەو سێ بەشە ساڵانە بە ڕێژەیەکی باش تابی وەردەگەن لەبەرێک کە کۆمەڵە تاقیگەیەکی باشمان هەیە لە پەیمانگاکەمان کە لەو تاقیگانە قوتابیانمان دەتوانن دەرسە پراکتیکیەکانیان بە شێوەیەکی باش و زانستیان و ئاکادمیانە وەربگرن. مرۆڤ کاتێک فێری زانست دەبێت، دەکرێت شارەزایی بەدەست بێنێت، بەڵام کاتێک زانست لەگەڵ کردار یەک دەگرێت، دەتوانێت بە هۆیەوە خزمەت بە خۆی و کۆمەڵگەش بکات. ئێمە وەکو پەیمانگای تەکنیکی گەشە لە کەشێکی ئارام و پڕ فێربوون توانیومانە کە قوتابیەکانمان لە سەر فێربوونی پیشەییانە ڕابهێنین بۆ ئەوەی ببنە سەکۆیەک بۆ خزمەتکردن بە کۆمەڵگە و وڵاتەکەمان. پەیمانگای تەکنیکی گەشە لەگەڵ دامەزراندنیدا ئەو تێڕوانینە کلاسیکیەی گۆڕی کە پۆلەکانی خوێندنی تەنیا ناوەندێک بن بۆ گواستنەوەی داتا و زانیاری، لە بەرامبەردا گرنگی دا بە بیری کارسازی و برەودان بە کارامەییەکانی بازاڕگەری و هەلی کار، ئەنجامی ئەم فەلسەفە نوێیە سەدان دەرچوون بوو کە ئێستا لە شوێنە جیاوزەکان سەربەرزانە خاوەن کاری تایبەتی خۆیانن و لەسەر دەستی مامۆستایانمان توانیویانە خزمەتێکی گەورە بکەن. دامەزراوەی گەشە جگە لە پەیمانگای پزیشکی گەشە، خاوەنی پەیمانگایەکی ترە بە ناوی پەیمانگای گەشەی ناحکومی، کە خوێندن تیایدا پێنج ساڵە، لە سێ بەشی سەرەکی پێک دێت، ئەوانیش بەشی زانستی کۆمپیوتەر، بەشی کارگێڕی و ژمێریاری، بەشی نەوت.

دکتۆرا و ماستەر و بەکالۆرۆسن لە پسپۆڕیە جیاوازیەکان. دامەزراوەی گەشە بە شانازییەوە سەرپەرشتیی لایەنی زانستی و کارگێڕیی کۆمەڵگەی پەروەردەی تارگێتیش دەکات لە شاری هەولێر. هەموو کات متمانەی قوتابیان و مامۆستایانمان گڕوتینی زیاترمان پێ دەدات بۆ ئەوەی سوود بگەینین بە هەمووان. ئەوەی گەشە لە ماوەی ئەم ساڵانەدا بونیادی ناوە، تەنها قوتابخانە، پەیمانگا یان کۆلێژ نییە. بەڵکو متمانەی خێزانەکانە، هیوای نەوەکانە، هەروەها باوەڕێکە کە داهاتوویەکی باش تەنیا لە ڕێگەی پەروەردەیەکی باشەوە دروست دەبێت. لە دامەزراوەی پەروەردەی گەشە، ئامانجی ئێمە دروستکردنی نەوەیەکە کە لە پاڵ زانستدا تاکێکی بەرپرسیار و داهێنەر بێت و ئامادەی هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی هەبێت، چونکە باوەڕمان وایە پەروەردەی باش جیانێکی باشتر دروست دەکات. بەردەوام دەبین لە خزمەتکردن بە بواری پەروەردە و فێرکردن، لەسەر دەستی باشترینەکان لەم بوارەدا.